Исәнмесез, дуслар. Мин, мин дөресен генә әйткәндә нәрсә сөйләргә дә белмим сезгә. Ну әйдәгез, гафу үтүеннән башлыйм. Мин баягынак та сезнең белән исәнләшергә җитешмәдем. Тиз-тиз генә кереп киттем. Данир сәхнәдә чагында башка кешегә сөйләргә белми инде, үзе сөйли. Вот. И э, хәзер дә э, тиз-тиз генә киенеп жүгереп чыктым, шуңа күрә минем өстем башымда тузган э, артист кыяфәте былай тормышта да юк инде миндә, и хәзер вообще юк инде ул. Шуңа күрә гафу үтенәм, тагын бер кат хәерле кич барыгызга да. Мин Данирга аңлатам, әй, мин ничек кенә әйтеп карам маңа, дустым мин әйтәм, менә бер җыр барышында хатын-кыздан кире иратка киенеп җитешеп чыгып булмый сәхнәгә дим. Нәрсәсе бар инде аның тегеләрен салып аттың, боларын кидең, жүгереп чыктың дин. Менә гафу итегез, әй, но мин аның лифчигын гына 5 минут салам. Ул вообще авыр әйбер икән ул, әйме? Ул теге кеше өстендә генә җиңел икән аны салдырга. Теге Дөресен генә әйткәндә, мин аның колготкин салмадым да, мин просто җитешмәсем. Менә бөтен җиремне кысып тәк тора менә хәзер. Golden Lady прочный колготкилары яны. Суганнары тәгәрәп йөри еще. И Менә әйттең дә әйтмәдең ди. Дуслар, менә беренче ел эшлим алар белән. Менә шулай көләләр, кимсетәләр, жюри шулай. Ну, издеваться итәләр инде русча әйткәндә. Кешегә шутламыйлар. Алар бит менә яңа гына бер-берсен мактадылар, әйме, тезелеп башып теге исемнәрен әйттеләр, ул шундый, ул мондый, имени чыгардылар. Ни өчен? Менә сез күрсен өчен. Менә безнең коллектив нинди? Яш, чибәр, спортивный бөтенесе, әйме, карап торуга рәхәт. И мин киләм Кытай капчыгы бесформенный. Жюри шулай эшләр, менә шушы урынга жюри куялар. Алар кыйбатлы костюмнардан әйме, Данир акча биреп тектергән. И мин выпускнойдан калган костюм белән менә. Бу бит кешедән көлү. Ул менә Кытай капчыгы дигән сүз дә, әйме? Ул мин уйлап тапкан сүз түгел, ул аларныкы. Кытай диләр мине, казах диләр, монгол диләр. Алар шул өч илне генә беләләр инде Азиядә, башка белмиләр бу әйтеп. Биючеләр бик география дәресендә булмаганнар алар. И как будто мин бүген Менә шушы концертка әйме менә э, Мамадыш ягыннан ат катланып килгәнмен дә. Атны бәйләп куйганмын. Э, бүген концерт беткәч, менә Шали ягына чыгам да яланга, шунда юрт төзеп кунам. Көнне буе шулай дип көләләр менә, көнне буе. Үзләре бит менә чипчиста татарлар, прям не придерешься, әйме? Әйтәсе килә инде, сез ике брат Сабиров, ишәкләрегезгә атланып центральный рынокка чыгыгыз да. Берегез кавыннар сатсын, берегез плов әзерләсен, менә. Бер генә көн көлмәделәр, бер генә көн. Ансы да Төмән өлкәсенә Аслана дигән авылга баргач, вообще тыннары да чыкмады. Потому что анда бөтен халык миңа ошаган мондый. Алар миннән генә түгел, алар сездән дә көләләр, дуслар. Никакой хөрмәт юк. Бу коллективта вообще бер җүнле кеше юк. Алар бит сезне менә каршыгызда басып торып алдыйлар. Менә яңа гына тезелеп басып, былай торып бер-берсенә хөрмәт күрсәткәндәй тордылар бит. Брат, син молодец дип теге яктан. Юк, брат, син молодец. В итоге Данир молодец уртада тора инде, әйме? Никакой хөрмәт юк. Би-би тилиләр дә култык асларын җилләтеп тәк торалар сәхнәдә менә. Культура өлкәсендә эшлиләр үзләре, әйме? Вообще биючеләр генә түгел, бу коллективта бер җүнле кеше юк. Менә бер менә тотып, әйме, менә бу кеше диярдәй берәү дә юк. Кемнән башлыйм? Менә энекәше Назир, например. Чыга бит теге активированный уголь. Аппактан киенеп, хотя бы тәне күренсен өчен бу сәхнәдә теге. Рәхмәт инде абыйга. Ел саен мине сүрәп җөртә. Ә җиде ел буе ике җыр җырлап җөри торган малай бар бит инде. Мин әйтәм, ничек инде сүрәмәсен, ул Азия халыкларында шулай бит. Берсе килеп безнең якларга бераз акча эшли башлый да. И Үзбәкстанга хат язып бөтен гаиләсен күчереп куя, аннан соң ипләп тә. Сез дә беләсез инде, әйе, Казанда Кубалар, менә. Кемнәр тау? Менә Роберт Баянис, артта күзлекле малай тора бит. Винни-Пух мультигында куянга шаган теге. Ну бар инде, аю эләгеп калгач теге, просто кто-то слишком много ест дип теге. Сез игътибар белән карап торыгыз, шул бит инде ул. Менә тормышта да әйме, менә вообще отличный малай ул. Дөресен генә әйткәндә, менә Данир нәрсә генә җырлый башламасын, ул аны баяны белән эләктереп алып китә. Ну, иң ачуы килгәне, әйме, ул менә кая барса да, сразу менә бер сүзе җитә, сразу үзенекенә әйләнә ул. Потому что Башкортстанга килеп керә ул, хаумыхыгыз дип. Акташ, Актанышка килеп керә, нәмәкәйләр эшләп ятасыз монда дип. Мишәрләрне мактый, сәйләрегез тәмле дип. Все, сразу аны ашаталар, эшертәләр, жуындыралар, җоклаталар, озаталар, ел буе көтеп торалар, аннан соң менә сагын. Күптән түгел керәшеннәр каршында концерт куйган идек, тоже үзен үзе белмәенчә, керә инде Христос воскрес дип, тәре дә күрсәтә белмим. Саксофонист ана Динар. Вообще шуны әйтергә кирәк, җүнле, җүнле инструментны саксофон дип атамыйлар. Ну, сез игътибар иткәнсездер инде, ярты залның һавасын җыеп ала да бер тын алганда и күзләрен акайтып өрә аннан соң менә. Дуслар, мин сезгә валлахи дип әйтәм, әйме? Ул кадәр өрүдән бөтен һавада саксофон аркылы гына чыгып бетми. Ул аны тагын каяндыр чыгара. Вот шунсы өрә-өрә дә тегеләре җилләтеп тора аннан соң менә шаяртты. Кемнәр? Ну, Фидан бар ана, икенче баянист. Теге самый өскә бирә торган сәнәкнең сабы. Мин яңгыр яуганда вообще аның кырыена бәрмим, потому что яшы яшен ул чыгып торган нәрсәгә бәрә бит. Ну, шулай. Ну, ул Фидан ул просто фанатик инде менә. Ул баяны белән Җоклый, баяны белән ашый, ул җуынганда да баяны белән инде. Ну, дөресен генә әйткәндә, аның яхшы яклары да бар. Менә бәдрәфкә кереп китә икән баяны белән. Әгәр дә җиләкле җәйләрне уйный башлый икән, значит, скоро чыгачак. Ну, керим әле урманнарга уйный башласа, все, көтмә инде анда. Кемнәр? Гүзәл Хакимуллинаны артта җырлап тора, бэк вокалистка безнең бар икән. Шамкайның бер кашы чаклык кына. Ул бит жюри сезгә менә болай иттереп борылмый, потому что күренмәячәк. Тора инде арта. Ул вообще җырламый, ул сездән ярдәм сорый. Болар белән концертларда җөреп ашка үләм бит инде. Беренче рәтләр берәр эписыныгы ташлагыз әле дип, игътибар белән тыңласагыз, шуны ишетәсез. Ике биюче кыз бар. Мин Данирга сразу әйттем, боларның зыяннары файдаларына караганда күбрәк. Әйдә, җөртмик үзебез белән, дидем. Юк инде, чибәр, матур бииләр, халыкка ошый. Менә, дуслар, ничек дип аңлатыйм? Без коллективта сигез егет. Атналар буе гастрольләрдән өйгә кайтмаенча җөрибез без. И болар көне-төне безнең каршыда икесе. Менә аңлар өчен алдагы үгез фермасын күз алдыгызга китерегез. Сигез үгез ветеринар күрмәгән әйме чебен талый бер сарайда менә кысылып көне буе нәрсә эшләргә белми и ике тана җөриләр уйнатып менә шар. Ничек эшләп булсын? Кем шулай эшне төзи вообще? Менә бер генә нормальный кеше бар бу коллективта бер генә. Ансы да Данирның хатыны Миләүшә. Менә аңа претензияләр жук. Просто ансы акча түли, тыңлап торырга может. И Данир үзе капитан команды чыга да менә кайда бармый, дуслар, быел гаилә белән яшәгәнемә 10 ел булды дип, шуның белән горурланып бер шәһәрдән бер шәһәргә йөри. Менә мин үзем әйме хатын белән 13 ел яшим. Еще минем хатын мишәр. Икегә тапкырлана 26 считай. Вообще бер сүз дә әйтмим. Мин вообще менә ул минем хатын белән Данир әйме, минем хатын белән бер көндә тора алмасын. Мин үзем дә тормасым, мин аның кем икәнен өйләнгәннән соң гына белдем уже, все. Вообще минем хатын белән танышканча кадәр мишәрләрнең кем икәнен дә белмедем мин тегеп. Мандый халыкның бар икәнен дә белмедем. Менә өйләндек, Кайттык авылга, безнең авылга, Актаныш районына. Гореф-гадәтләр буенча керәбез мунчага, хатын алдан, мин арттан. Керделәр, менә шулай каранды-каранды. Ә кая монда сезнең дус туган? Дус туган ул аларча су сала торган чүмеч. Менә мин аны каян белгән? Вообще нинди нормальный кеше имеш чүмечкә дус туган дип эндәшсен инде. Ул карана, мин карана, мин әйтәм, болар неужели Әлки районнан бөтен туганнары белән кайтып туганнар инде безнең моңча. Аннан соң бераз ушка килгәчтен генә мин әйтәм, матурым, расслабься, монда синең дусларың да, туганнарың да юк. Все, син минеке дип куйды бит. Вообще, беләсез, менә сезнең белән сөйләшә торгачка, үземнең дә кәефләр күтәрелеп китте. Башта бер генә уй. Әле бу егет кызлар белән бик озак концертларда җөрисе, шуңа күрә артыгын сөйләгәнче лучше баш иеп кереп китим дим. Дуслар, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт, Чаллыга кунакка килегез.